Yn enw i ydy Haydn Jones, a myn swydd i ydy Operations Manager i gwmni enw Winster. Dw i yn gyfrifol am ddeuddag stôr ar y funud, so ardal o Llanelwy i lawr i Aberystwyth. Yym dw i'n gyfrifol am neu siwr bod yym y stôrs yn daclus, bod nhw'n hitio targedau bob mis, yym treinio staff, staff inductions, Dan ni wedi bod yn cydweithio efo Hyfforddiant Talwrn Dwyfor ers deunaw mlynedd. Mae o bod yn berthynas sy'n gweithio'n dda iawn i ni rhan y ffaith bod JISC yn mynd i mewn i stor, medru trenio staff i'n gofynion ni mewn ffordd. Ac os oes gyda ni drafferth yn yr unigolyn neu os da ni'n gweld yn yr unigolyn angen help, da ni'n medru galw ar JISC. Mae JISC yn cael nhw Tch i fyny'n gofynion ni.
Oce, yy fy enw i ydi yy Jason Roberts, dwi'n gweithio i hyfforddiant Arfon Dwyfor. Yym dwi'n cydlynydd mewn meysydd yy warws, gwasanaeth cwsmar a manwerthu. Yym wel dwi'n gysylltiedig wan hefo Wynste yy dwi'n meddwl, tair, uh, tair ar bymthag mlynedd, dwi'n meddwl. A dyn um, tyfydlu'n hynna'n hefo um, uh, Winsteb bioddon Eifionydd Farmers yn, yn gynt, felly. Wedyn, da ni'n darparu um, cwrsiau galwedigaethol. Da ni'n rhoi y cynnig i'r dysgwyr um, wneud yr cwrsiau drwy gyfrwng Gymraeg a uh, iaith Saesneg. A fi fy hun, dwi'n teimlo fod o'n bwysig iawn fod uh, pobl yn cael y cyfle i gael y cymhwysterau yma drwy'r gyfrwng Gymraeg, lle mae o'n hyrwyddo y iaith gefn gwlad, um, lle mae'r dysgwyr wedyn wedi dysgu rhywfaint o gyda ni fel sefydliad, er, defnyddio'r iaith Gymraeg yn y gweithle. Mae'r ardal da ni yna fo yn ofnadwy o Gymreigaidd, um, hyd yn oed ardaloedd eitha Llanelwy. Mae'n busnes ni yn delio fo amaeth ydy ym canran mwya' o'n busnas ni, a ma'n cwsmeriaid ni, 80 y cant o'n cwsmeriaid sydd 'di rhoi sylw yma yn Gymraeg, so ma'n bwysig bo' ni'n medru trin a thrafod drw gyfrwng Gymraeg efo'n cwsmeriaid, er mwyn cryfhau y sgilia' ein pobl ifanc Cymraeg yn yr ardal, yym. er mwyn sicrhau y dyfodol iddyn nhw o rhan swyddi.
Yy ma Llŷr yy Willias yy dwi fod yn ddysgwr fi ers yym tair a hanner blynedd dwi'n meddwl. Yy hwn di'r trydydd cwrs ma Llŷr yn neud yn gyflawn drwy'r yy gyfrwng Gymraeg. Yy cwrs cynta nath o yym o'dd yn ddewis iddo fo yym ella ehangu a gwella y Gymraeg, yy be oedd ei lefel o ar y cyfnod yna, so wnaeth o benderfynu wneud y cwrs yn Gymraeg, um, wnaeth o wneud i gyd yn Gymraeg a oedd yn cael ei asesu hefyd drwy'r gyfnw Gymraeg. Wedyn wnaethon ni ymlaen i wneud yr ail gwrs eto o hwnna i gyd uh, o dan y gyfnw Gymraeg. Felly dwi'n gobeithio mae Llyr wedi datblygu ei hun fel siaredwr um, digon hyderus yn y iaith Gymraeg a lle mae'n mynd i roi hynna drosodd i'r cwsmeriaid. Yn bresennol, mae o yn wneud cwrs uh, lefel 3 warws a storio hefo ni. Eto, mae hwn i gyd yn cael ei, ei wneud uh, drwy'r gyfrwng Gymraeg. Wedyn, dwi'n gweld Llyr wedi datblygu hyn fel un unigolyn a mae o'n wedi cyfathrebu yn reit hyderus um, efo pobl drwy'r gyfrwng Gymraeg hefyd. Lle.
Nhw ydi Llŷr Williams 'de. Dwi'n byw yn Pistyll sydd reit agos yma, ta chwech milltir i ffwr a dwi gweithio yn cefn yn y warehouse fwyna be' dwi'n siop i gwir. Jyst cadw palets yn llawn a llnau tacluso syrfa cwsmeriaid. Ma'n bwysig i ffermnol am fod yy 'den ma' mae 90 y cant o cwsmeriaid yn dod fewn yn siarad Cymraeg 'de. Ond yy Dwi'n byw ar ffarm so mae'n anodd i fi 'fyd siarad Saesneg dwi. Dwi dwi'n gallu ond mae'n ho- lot haws siarad Cymraeg efo gwsmeriaid a ma' rhan fwya o'r amsar ma' n'w isio gwbod hanas y cynnyrch 'dan ni'n werthu yn Gymraeg hefyd 'de so ma' lot haws

ofnadwy. Mae hyd yn bod yn benodol yn hyrwyddo um, yr elfen Gymraeg drwy uh, safleon uh, Winster. Um, lle be maen nhw'n trio amcan ydy, lle maen nhw'n trio um, datblygu'r Gymraeg uh, i'r cwsmeriad a lle fe gynnyn nhw lefel uh, reit uchel o staff sy'n mynd i cyfathrebu yn uh, iaith Gymraeg hefo'u cwsmeriad.